Maitei maymaveite mitãkaria'y kuñataĩ, peime vakava ko mbo'e syrýpe hína. Che maitei, che añuã ha che pojopy mbarete ambohasa peẽme mombyrymi guive. Hi'ãiténtema hína ág̃a opa ko mba'e vai ha jaha jey ñane mbo'e haópe ikatu hag̃uáicha jajotopa, ñañohendu, jajuecha ha ñamba'apo avei oñondive. Ko árape ñamba'apóta hína ñane ñe'ẽ guarani rehe, ñahesa'ỹijóta oñondivekuéra ñe'ẽpoty. Pe jehupytyrã ko árape jaguerekóva hína ha'e ohesa'ỹijo mba'éichapa oñemohenda marandu, ava rembiasa ñemombe'u, Táva reñói rehegua ha oñemba'eporandu hag̃ua, ñe'ẽpoty purahéi ohechakuaakuévo. Mba'éichapa oñemohenda umi temiandu? Ñe'ẽ ombojoajúva ambue ñe'ẽme he'i hag̃uáme oha'arõva ichugui, kóva ha'e hína pe jahupytyva'erã ñande ko árape. Jaikuaa rire mba'e mbo'epýpa ko árape ñamba'apóta ha mba'épa pe jahupyty va'erã, ko'ág̃a ñañepyrũtama ñamba'apo oñondive kuéra. Peteĩ hamegua tembiapo he'i hína ehendu mboyve. Ejepy'amongetami ehendu mboyve ñe'ẽpoty ko'ã porandu rehe. Mba'emba'épa oĩ ñande reko Paraguái ryepýpe? Mba'e mba'épa ndojejapovéima ko'ág̃a rupi? Mba'érepa oiméne upéva oiko? Mba'e mba'épa upéi ñande reko Paraguái iporãva? Mba'éichapa ikatu ñañangareko ñande reko Paraguái rehe? Péva ha'e tembiapo peteĩháme jajapo va'erã. Ko'ág̃a katu tembiapo mokõihamegua, Jahendúta ñe'ẽpoty ha upéri avei jaguereko hína oñembohysýiva ñane rembiaporã. Ehendu ñe'ẽpoty. Ejapysaka porã ehendúvo ko ñe'ẽpoty. Ñande reko. Ñande reko Paraguáima Paraguáina topáy topu'ã toikove Tojajái ha tahesãi ñande yvýpe mayma ypykue ñe'ẽita arandu. Taipoty ñane ánga ruguápe akõi arandu ka'aty, opavave yvypóra tove toikuaa ko tetã reko rekove teete. Oha'eva'ekue Mauro Lugo. Ko'ág̃a katu oúma hína umi tembiapo jajapo va'erã chugui. Ehendu jey aja ñe'ẽpoty eñamindu'umi aporandu rehe. Mba'éichapa reñeñandu rehendu rire ñe'ẽpoty? Oĩpa ñe'ẽ ndereikuaáiva ñe'ẽpotýpe? Mba'épa he'ise arandu ka'aty? Oĩnepa ñande rekoháre tapicha orekóva peichagua arandu? Mávapa ikatu upéva? Rejuhúramo peichagua tapicha orekóva arandu ka'aty, mba'épa reporandúne chupe? Ikatúpa oñemoambue ñande reko? Mba'eichaitépa ikatu? Ndépa remoambuéne? Emombe'u mbykymi mba'éichapa. Ko'ãva ha'e tembiapo mokõiháme jajapótava ñahendu rire ñe'ẽpoty. Ko'ág̃a katu jaguereko tembiapo mbohapyha pegua, ehendu rire ñe'ẽpoty. Ñande rekópe ipyahúva Oikéramo ombyaiséva jiko porã hérava mba'asy pyahu, coronavirus, ehai mba'éichapa péva ombyai ñande reko. Ko coronavirus oĩ aja ñande apytépe ndaikatúi jaha ñande rapicha rógape ha katu oĩ ohóva mba'éichapa jahecha upéva. Pévapa oĩ porã térãpa oĩ vai hína pe oje'ékuri ñandéve japyta hag̃ua ñande rógape ha oĩ katu heta oĩ ohóva hapicha rendápe. Ambue mba'e he'i ñandéve hína ñane retãme ojeterere ha ojekay'u tapicha ndive ha ko'ág̃a ndaikatuvéi mba'épa ere upévare. Erahoka guasa rupive peteĩ Egip térã emoha'ãnga ehechaukahápe mba'éichapa ehechaga'u umi mba'e porãite apytépe ojejapóva jepi nde rapichakuéra ndive. Ko'ãva ha'e hína ñane rembiaporã jajapo va'erã ko árape lo mitã, mbykyetéminte voi, peikuaáma voi hína kóva ko marandu ha pe tembiaporã jareko hína pe platafórmape. Ha umi ndaikatumo'ãiva katu oike upépe hína pe arahekáta ñande aty WhatsApp peguápe. Pe tembiapo ha avei ko marandu ikatu hag̃uáicha pehendu ha pehecha. Aharõ pendeguína pene rembiapo pejapo, perahyka chéve ikatu hag̃uáicha che amboguapy kuatiápe pende réra pe mba'apoha peikóvo. Ame'ẽme vy'apavẽ maymavaite umi orukáva chéve hembiapo jepi opa árante. Tapehasaporãite ko árape ha ág̃a. Akóietente jajotopajeygyta oñondivekuéra.